Helo bawb a chroeso i Taro gyda Nia. Wel heddi fi'n mynd i wneud darlleniad i chi sy'n neges cyffredinol wrth ysbryd. So gewn ni weld beth mae ysbryd moyn gweud wrthoch chi heddi. So ni'n mynd i edrych ar egni y foment, ni'n mynd i edrych ar y sialens felly bod chi'n delio gyda'r foment, a ni'n mynd i gael neges wrth ysbryd i roi tymed bach o gair o gyngor i ni. So fi'n mynd i ddechrau heddi, fi'n fi defnyddio um, Decker and Folding Path heddi i ni gael y neges yma. So croeso mewn ysbryd, croeso chi gyd ar YouTube heddi hefyd. Croeso mewn ysbryd. Gewn ni please ysbryd egni, egni y foment i'n grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube please. Beth yw'r egni? OK, a'r egni ar y foment yw'r hierophant. OK. Nawr den, mae'r cerdyn yma yn siarad am um, dysgu. So falle bod chi'n dysgu rhywbeth ar y foment, falle bod chi'n um, ffindo mas rhywbeth am rhywbeth mae diddordeb gyda chi yno, neu falle bod chi'n ffindo'r gwir am rhywbeth, oce, okay, yn eich bywyd. A mae'r cerdyn yma hefyd yn siarad am um, athro neu mentor, a falle bod chi'n cael tymed bach o gyngor wrth rwy'n ar y foment. Okay? Dyna egni'r foment. Mae fe hefyd gallu siarad am pethau sydd um, o fewn ffiniau felly. Okay, so, so um, cadw at y reole fan hyn hefyd, okay? dysgu am y reole, cadw at y reole. So dyna'r egni uh, sydd gyda chi ar y foment. OK. Diolch Ysbryd. Gewn ni nawr, please, uh, sialens. Sialens ar y foment. Beth yw'r sialens, please? A'r sialens i chi ar y foment yw'r cerbyd, okay? cerbyd marchogaeth, y chariot. Okay? Nawr, mae'r cerdyn yma yn siarad am symud mlaen a rhywbeth yn gyflym. Mae'n bryd i chi nawr cymryd yr awenne a symud mlaen. So, wedyn ni, achos bod hwn wedi dod lan yn eich sialens chi, mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn, right, mae eisiau chi wneud y penderfyniad nawr i symud mlaen. A mae hwn hefyd, mae'r mae um, cerbyd yma hefyd yn siarad am falans, ok? Mae'n siarad am cydbwysedd. A mae fe'n gweitha fi, falle bod chi ddim, achos bod e dan eich sialens chi, falle bod chi ddim quite yn siŵr pwy ffordd i fynd lawr nesa. Ond mae'r cerdyn ma'n gweitha fi nawr bod yr amser wedi dod i chi wneud penderfyniad a symud ymlaen. Okay. A mae'r cerdyn yma yn gerdyn o bositifrwydd. So mae eisiau chi symud mlaen yn bositif ti ag at rhywbeth i chi'n tria cyflawni neu, neu beth bynnag i chi'n symud mlaen a fan hyn. Okay. Diolch ysbryd. Nawr ysbryd, gewn ni please dy air o gyngor di. gair o gyngor i'r grŵp lyflu hyn fan hyn ar YouTube heddi. A chofiwch mae'r ddarlleniad yma yn diderfyn, bwys. Oce, okay, so pryd bynnag chi'n dod am draws e, nawr yw'r amser i chi fod i gael y neges yma. So, ysbryd. Gair o gyngor. O, a mae honna moyn dod mas. Oce. Okay. A'r gair o gyngor... A'r cerdyn sydd wedi dod mas i chi fel gair o gyngor. Fi'n dwlu ar y cerdyn yma. Cerdyn y dewin. Oce. Okay. Nawr, mae'r dewin a sgiliau mae fe'n gwybod gwmwys beth mae fe moyn, mae fe gallu amlunio beth bynnag mae fe moyn mewn bywyd. Achos mae fe wedi dysgu'r sgiliau oedd angen dysgu fe, mae fe'n deall pob un o y gwpanau, y ffin, y cleddyf a'r penteclau, a mae fe'n nabod y sgiliau. Mae fe wedi dysgu cymaint, mae fe'n gwybod nawr fel sy'n neud hwn. A beth sy'n diddorol gyda, a mae hwn yn air o gyngor wrth ysbryd, mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn i stepio mewn i egni y dewin fan hyn i amlunio beth i chi moyn yn eich bywyd. Be sy'n diddorol man hyn yn yr cerdie hyn sydd wedi dod mas, mae rhain i gyd o'r prif arcana. So mae'r cerdie yma i gyd yn cerdie sy'n mynd i fod yn elfennau cryf iawn yn eich bywyd chi, a pwerus iawn yn eich bywyd chi ar y foment. So falle bod chi'n delio gyda pethau pwysig iawn ar y foment, wedyn ni, dy'r cerdiau yma, achos mae'r elfennau hyn o'r prif arcana yn bethau mawr yn eich bywyd chi, oce? Okay? Maen nhw'n sefyll am bethau mawr yn digwydd. A mae hwn hefyd yn gweud, wel, felly bod chi wedi dysgu nawr beth oedd angen i chi ddysgu i symud mlaen, a wedyn ni i greu ta beth i chi moyn yn eich bywyd fan hyn. Okay? So mae hwnna'n neges fach clir. Chi wedi dysgu rhywbeth, neu chi yn dysgu rhywbeth nawr, a ta beth chi wedi dysgu nawr, mae'n amser i chi symud mlaen gyda hwnna, a wedyn Byddwch chi'thy creu y bywyd i chi moyn. Okay? Allwch chi amlunio'r bywyd i chi moyn. Allwch chi manifesto y bywyd i chi moyn. Okay? Beth newn ni nawr? Gewn ni... Mae chwe eglurhad ar rein, a defnyddiwn ni'r Lightseers deck am hwn. A gewn ni ma chwe eglur had ar y cerdyn yma plîs ysbryd. Ysbryd gallwn ni gael eglur had plîs ar cerdyn yr hieroffant. Cerdyn yr hieroffant plîs. Ww! Oce. Okay. Be sy gyda chi fan hyn yw marchog y cwpane. Nawr, mae marchog y cwpane yn siarad am gariad, oce? So galle fod cariad newydd yn dod mewn i chi fan hyn, os ych chi yn edrych am gariad, oce? Neu os nag ych chi'n edrych am gariad, galle fod hwn eich perthynas chi, falle yn symud mlaen, chi'n dysgu rhywbeth am eich perthynas sy'n helpu chi i symud mlaen, oce? So weden ni fan hyn, dy'r dwy garden yma, weden ni bod chi naille yn dysgu rhywbeth am gariad, neu chi'n dysgu rhywbeth am person sydd wedi dod mewn i'ch bywyd chi felly fel cariad newydd ar y foment, neu gallai fe fod yn dysgu rhywbeth am eich perthynas chi ar y foment, okay? So mae cwpl o opsiynau gallai fod fyna. So drychwn ni ar hwn fel cariad ar y foment a wedyn ewn ni drwyddo pethau arall wedyn. OK? Right, gyrru ni mlaen. Beth sydd angen iddyn nhw symud mlaen o, please, ysbryd fan hyn? Beth sydd angen symud mlaen? Beth yw'r sialen sy'n sy'n rhaid nhw symud mlaen o nawr? Oce, ac sia... Hmm. A beth sydd wedi dod mas fan hyn yw as y cleddyf. So mae hwn yn gweithio fi bod angen i chi feddwl yn glir am rhywbeth. Okay? Mae'r as yn dod â cyfle newydd mewn i chi. Mae pob as yn dod â cyfle newydd okay? mewn gwaniaeth ffyrdd. A mae as y cleddyf yn dod â cyfle newydd i'r meddwl a pethau pethe fel gallai fe fod yn swy- cyfle am swydd newydd neu rhywbeth fel yna, oce? Okay? So mae hwn yn gweithio fi, mae'n amser i chi symud mlaen nawr, achos mae cyfle newydd yn dod mewn i chi rhywle fan hyn. Okay? So gadw ni, dynwn ni'r eglurhad am yr dewin, a wedyn ewn ni, drychwn ni arno fe, darllenwn ni fe mewn cwpl o ffyrdd nawr. Ok, ysbryd. Allwn ni eglurhau y dewin, please? Ooh! Ok, a mae cwpl wedi dod mas, gymrau nhw. Achos mae'r agor o'n negesion fan hyn. Reit, a'r cerdyn cynta gwmpodd mas oedd y dau o ffyn. Nawr mae'r dau o ffyn yn siarad am opsiynau. Okay? So chi naill gallu sefyll le i chi gyda'r ffon yma fan hyn, sefyll yn y sefyllfa chi mewn ar y funed, felly sefyll yn y swydd chi mewn ar y funed, felly sefyll yn y perthynas chi mewn ar y funed, okay? neu allwch chi gymryd y ffon arall a symud mlaen. A os ych chi'n symud mlaen, mae'r byd i chi fan hyn. So os ych chi'n symud mlaen, Gallai fod, gallai fod meddwl, gallwch chi symud mlaen, os smudwch chi mlaen, bydd y byd gyda chi yn eich dwylo. Mae fe hefyd gallu siarad am teithio, okay? gallech chi fod yn penderfynu symud, symud tŷ, gallech, gallech chi fod yn meddwl am fynd ar wyliau fan hyn, okay? ond mae hwn yn gweithio fi, chi'n eich lle mynd i aros yn stagnant dan ta beth chi'n neud ar y funed yn y sefyllfa yma ar y foment, ne chi'n mynd i ddewis symud mlaen. A mae'r cerdyn yma yn eich gair o gyngor chi, gan bod e'n dod lan ar dewin fan hyn, wedyn ni bod hwn yn gweithio chi, mae yn amser nawr wedi dod i gymryd y cyfle newydd hyn, gymryd y cyfle hyn sydd wedi dod o'r as, as y cleddyf, a symud mlaen nawr gyda'ch bywyd mewn ffordd fach sydd tyma bach yn wahanol falle. Cerdyn arall dath mas oedd y chwech o cwpane. Okay. Mae'r cerdyn mae'n siarad am um, edrych nôl falle ar eich plentyndod. Mae fe hefyd gallu siarad am blentyn, okay? so falle bod plentyn gyda chi. A mae fe'n siarad am fy nôl i amser lle um, oedd pethau falle tyma bach yn haws yn eich bywyd chi, oce, okay, amser o'n i'n blant oedd pethau i weld lot yn haws na beth maen nhw nawr, um, i ran fwyaf o'n ni, oce. Okay. A, ond mae hwn hefyd gallu weithiau gweud bod rwy'n yn dod nôl mewn i'n bywyd ni o'r gorffennol. So rwy'n sydd wedi bod yn yn bywyd ni, felly tra o'n i'n blant, neu galle fe hyd yn oed fod rwy'n sydd wedi bod gyda ni mewn bywyd o'r blaen. Okay? So galle fod hwn yn ysbryd i chi wedi cwrdd â mewn bywyd yn y gorffennol, okay? bywyd o'r blaen, fan hyn, yn dod nôl mewn i chi. So gwyliwch mas am na. Falle bod chi, achos bod y dewin yn fan hyn, falle bod chi moyn i rwy'n dod nôl mewn i'ch bywyd chi. Okay? Felly bod chi'n amlunio rwy'n i ddod rôn mewn i'ch bywyd chi o'r gorffennol, neu o bywyd cynt. Okay? So gallai fod hwnna hefyd yn esbonio hwnna. Okay, so os drychwn ni ar hwn ar ei gyfanrwydd, um, os drychwn ni arno fe fel darllenau'r cariad, okay, wedyn ni, bod chi'n dysgu lot am gariad ar y foment, falle bod rhywun newydd yn dod mewn i'ch bywyd chi, a chi'n dysgu amdanyn nhw ar y foment, chi'n dod i nabod y person yma, okay? a os negy'r person ni'n mynd i dod mewn do, chi'n dysgu ar y foment, bydd chi moyn mewn person deif mewn i chi nesaf, okay? achos wedyn ni bod y cyrdy'n un yn dod mas, os ych chi'n sengl ar y foment wedyn ni, mae'r person hyn ar y ffordd mewn i chi, okay? a jyst achos bod e'n jyst achos bod e'n farchog, nag yw hwnna'n meddwl taw dyn sy'n dod mewn, okay, gallai fe fod yn dyn neu fenyw neu ta beth arall yn dod mewn i chi, okay. Weden ni fan hyn, chi'n naille wedi cwrdd â nhw'n newydd a chi'n dysgu amdano nhw ar y foment, neu mae'r person hyn yn dod mewn ato chi, ond chi'n gwybod beth i chi moyn o perthynas nawr. Felly bod chi wedi cael perthnasau yn y gorffennol sydd ddim wedi bod yn gret, okay? ond chi'n deall nawr, chi wedi dysgu am eich hunan a beth i chi moyn mewn perthynas. So, a nawr mae'r person hyn yn dod mewn i chi. Okay. Wedyn, mae fe'n gweithio chi am symud mlaen. So symudwch mlaen gyda'r person hyn. Achos mae'r person hyn yn dod â cyfle newydd i chi. Neu, neu mae'r mae person yn gyfle newydd i chi. Okay? I symud mlaen. Ond mae rhaid i chi gymryd yr awennau nawr gyda'r gyda'r cerbyd ma, gyda'r chariot un, ok? I symud mlaen, mae'n rhaid chi gymryd yr awennau a symud mlaen fan hyn. A ta beth yw'r peth newydd hyn sy'n dod mewn i chi, cariad newydd, mae'n rhaid chi symud mlaen dyn nhw, ok? Pidwch ofni symud mlaen achos na beth yw'ch sialens chi, felly chi'n tymlo, o, os mae fi moyn symud mlaen, os so fi'n siŵr am y person, jyst symudwch mlaen. Cymrwch yr awenau a symudwch mlaen, ond newch yn siŵr taw chi sy'n cymryd yr awenau yn y berthynas, oce? Okay? Weda na wrthoch chi, mae ysbryd moyn fi wneud na wrthoch chi. Newch yn siŵr taw chi sy'n gyrru'r cerbyd yma, oce? Okay? Okay. A wedyn, fan hyn, gallech chi fod yn gobeithio bod rwy'n sydd wedi bod gyda chi o'r blaen yn dod nôl i chi. Oce? A gallen nhw fod yn dod nôl i chi. Neu gallen hwn fod yn gweithio chi, wel, mae elfennau o bethau o'r gorffennol yn mynd i fod yn dda i chi. Ond wedyn ni, mae'r cerdio yma, wedig y ddau yma, yn gweithio fi bod chi'n amlunio eich cyd-ened fan hyn, oce? Okay? eich soul mate. So chi yn amlinio hwnna nawr a chi moyn i'r cyd-ened yn ddod mewn ato chi nawr a gyllen nhw fod yn berson o chi gyda mewn bywyd cyn y bywyd ma, okay? a chi moyn nhw'n ôl nawr yn eich bywyd chi fan hyn, chi moyn nhw yn y byd ma, da chi nawr. A mae hwn yn gweithio, gweithio fi, gallwch chi sefyll yn stond, okay? neu gallwch chi amlinio fe nawr, amlinio'r person ma. iddo mewn i'ch bywyd chi. Okay? A gallai fe fod y person yma. Okay? Sy'n beth i ddod mewn i rai o chi. Okay, so os drychwn ni ar hwn fel darlleniad um, swydd neu busnes, wedyn i bod chi wedi dysgu neu bod chi yn dysgu pethau nawr am eich busnes, A chi'n mynd i gwmpa mewn cariad gyda'ch busnes, oce? Okay? Neu gallu fod rwy'n yn dod mewn i chi fel partner yn y busnes sy'n â syniadau da, ac mae syniadau da ni fan hyn yn yr as o gleddyf, oce? Okay? Felly bod nhw'n dod mewn a helpu chi roi syniadau newydd i chi symud mlaen gyda'ch busnes. Yr un peth gyda'ch swydd, felly bod chi'n gwybod fel sy'n neud eich swydd na chi wedi dysgu popeth amdani ddi. A felly bod Rwy'n newydd yn dod mewn i weithio gyda chi, sy'n mynd i roi syniadau newydd i chi am fel sy'n neud pethau tyn fach yn wahanol falle. A mae rai bod chi'n symud mlaen nawr gyda'r busnes neu'r swydd yma. Okay? Mae angen i chi symud mlaen, achos mae syniadau newydd gyda chi, mae, mae angen i chi symud mlaen gyda'r syniadau yna. Pidwch ofni symud mlaen, na beth yw'r neges mae o'r sialens yma. Okay? Os chi'n cael syniadau newydd, cerwch dyn nhw. Achos maen nhw'n di- maen nhw'n edrych fel 'se maen nhw'n my- mynd i ddod mas yn dda i chi, ok? Maen nhw'n popeth yn edrych yn bositif iawn fan hyn, ok? Allwch chi amlynu beth bynnag i chi moyn, na beth mae cerdyn y dewin yn gweithio ni, ok? So os ych chi moyn i'ch busnes dyfu, neu os ych chi moyn i'ch busnes fod yn rhywbeth o'ch chi wedi breuddwydo am yn blentyn, Okay? Os ych chi moyn symud mlaen gyda'ch busnes a wneud e fwy i'r byd cyfan, okay? felly bod chi'n meddwl mynd ar-lein gyda'ch busnes, neu, neu, neu eich swydd, felly bod eich swydd chi'n gweud, o, oh, mae angen um, marchnata byd eang felly arnoch chi gyda'ch swydd, oce? Okay? Mae popeth yn edrych yn dda i wneud yna a gallwch chi amlunio beth bynnag i chi moyn mynd hyn, oce? Okay? Os ych chi'n edrych ar hwn fel iechyd, wedyn ni bod chi wedi dysgu popeth am eich iechyd, oce? Okay? Um, mae rhywbeth newydd yn dod mewn, rhywbeth positif yn dod mewn i chi, neu, neu chi dimlo'n well fan hyn gyda'ch iechyd. A symudwch mlaen a, a pidwch bod yn gaeedig am syniadau newydd felly i wneud â'ch iechyd. Felly bod chi'n meddwl mynd at um, homeopath neu rhywbeth fel la, oce? Okay? Weden ni, ceirwch amdano fe, achos mae hwn i gyd yn gweitho fi, bod falle, falle bod e'n amser i chi feddwl am syniadau newydd i wella chi iechyd fan hyn. Okay. A gallwch chi amlunio beth bynnag chi moyn. Allwch chi wella'ch hunan wrth amlunio, okay? Cymrwch yr amser mas i fyfyrio Oce? Cymerwch yr amser mas i fyfyrio, a gallwch chi gael yr iechyd oedd gyda chi yn blentyn, do, os oedd hwnna'n iechyd da i chi fan hyn. Oce. Um, arian, smo hwn yn gweud lot am arian wrtho fi yn y darlleniad mae i fod yn onest, oce? Okay? Nw gwy'n timlo taw darlleniad arian yw hwn. Fi'n timlo taw darlleniad cariad yw hwn i'r rhan fwyaf o chi. Falle swydd neu busnes i rai arall o chi. Weden i ddim bod hwn am arian, ond os drychwn ni ar neges galle fod am arian, weden i chi wedi dysgu'r ffordd i wneud pethau, i wneud arian nawr, a chi'n timlo'n eitha da amdano fe, okay? a mae'r mae marchog yn symud ymlaen, so chi'n symud ymlaen gyda'ch arian. Uh, felly bod chi'n cael syniadau newydd fel sy'n wneud fwy o arian neu gwario'ch arian ar rywbeth, ok, a mae, mae'ch sialens chi nawr i symud mlaen yna, a wedyn i chi lli amlunio, achos bod y sgiliau da chi i wneud ta beth chi moyn wneud, yn barod, chi wedi dysgu'r sgiliau fan hyn, okay? a nawr chi'n amlunio'r sgiliau yna, chi'n defnyddio'r sgiliau i amlunio rhywbeth newydd i chi yna. Allwch chi symud mlaen i'ch breuddwydion amser o'ch chi'n ifanc a allwch chi symud mlaen i fod mwy um, cyffwrddus yn y byd os gymrwch chi'r opsiwn ma. Okay? Pidwch sefyll yn stagnant wedyn ni fan hyn. Okay? Okay, um, fel fi'n gweud, cariad i fi'n gweld yw hwn i lot o chi, a chi'n amlunio eich cyd-ened fan hyn, okay? a maen nhw'n mynd i ddod mewn i chi, os nag nhw'n mynd i'ch bywyd chi'n barod, maen nhw'n mynd i ddod mewn i chi eitha bian, okay? achos mae hwn wedi dod lan yn eich egni, egni nawr, egni presennol, okay? eich egni chi ar y foment. So mae'r person hyn, os nag nhw'n eich bywyd chi'n barod, byddan nhw yn dod mewn yn fian wedyn ni. Okay? Ond mae rhaid i chi symud ymlaen, pidwch, pidwch ofni, okay? Pidwch ofni, falle da'r person yn, fel maen nhw'n gweud yn Saesneg, out of the blue, oce? Okay? Falle dew nhw mas o unman, ond mae rhaid i chi gymryd yr awennau a symud mlaen gyda'r perthynas. Pidwch, pidwch ofni, falle bod chi wedi cael eich anafu yn y gorffennol. Pidwch ofni nawr, mae popeth mynd i fod yn oce, okay, oce? Okay? A chi'n amlunio yn eich bywyd yn gwmwys, gwmwys, gwmwys beth i chi moyn. So ymddiriwch yn ysbryd, Achos mae, mae ysbryd yn edrych ar eich gol chi, okay? Ta beth chi'n credu yn, penetaw diw, penetaw ysbrydion, penetaw'r bydysawd, beth y gole, beth bynnag i chi'n credu ynddo, okay? Ta beth yw'r, ta beth yw e neu hi neu ta beth, ta beth, okay? Mae nhw yn edrych ar eich gol chi fan hyn. Ok, maen nhw wastod tu ôl i chi. Mae'ch tîm ysbrydol chi wastod yn edrych ar eich gôl chi. A helpa nhw chi am lunio. Gwedwch chi wrthyn nhw, gwedwch pan ych chi'n myfyrio, neu gwedwch mas yn uchel. Ok, gwedwch. Os oes angen help yno chi'n rhywbeth, gofnwch. A gwedwch wrthyn nhw yn gwmwys beth i chi moyn a helpa nhw chi gael pethau, ok? Doda nhw pethau mewn lle i helpu chi gyrraedd y nod i chi moyn cyrraedd. Ok? Gret. Darlleniad lyflu, bwys. Beth fi'n mynd i wneud nawr i orffen y darlleniad yw cymryd neges wrth yr angylion. Neges fan hyn wrth yr angylion, jyst i orffen, please. O, a mae hwnna moyn dod mas. OK. A beth sydd gyda ni fan hyn yw'r cerdyn wedi dorri ar agor. So mae fe'n gweud fan hyn, chi wedi cyrraedd yr isha chi'n mynd i gyrraedd. So falle cyn hwn, falle bod beth chi'n dysgu fan hyn, yw bod chi byth mynd i dimlo mor isel a chi wedi timlo yn y gorffennol, oce? Okay? Mae'r amser yna drosto yna, yr timlo'n isel, mae'n amser nawr i symud ymlaen, oce? Okay? A mae fe'n gweud, mae rhaid i chi ymddiried yn hyd bywyd, ok? Ymddiriwch yn hyd bywyd. A mae hwnna yn dod nôl i'r cerdyn yma. Ok, a beth wedes i gyn arach? Mae'r ysbrydion yn edrych ar eich gol chi, mae'ch tîm, mae'ch tîm ysbrydol chi yn edrych ar eich gol chi, ok? Mae rhaid i chi ymddiried yn yr hyd, ok? Hyd a lledrith. Okay? Ymddiriwch yno fe a bydd popeth yn gweithio mas yn iawn. Na, beth wedau fan hyn wrthych chi hefyd, cymrwch mach o amser mas, okay? mae ysbryd moyn fi wedi hwn wrthych chi. Cymrwch mach o amser mas i chinan, newch tyma bach o fyfyrio. Okay? A meddylwch am gwmwys beth i chi moyn mewn bywyd, ac maen nhw'n ma nhw barod i wrando. Oce? Maen nhw'n barod i wrando ar beth i chi moyn. Oce? So dyna darlleniad lyflu boys. Os chi wedi joio fe, cofiwch roi bawd lan a chofiwch dan ysgrifio y sianel achos mae pob peth bach chi'n neud yn helpu fi i wneud y darlleniadau yma i chi, oce? Okay? A os ych chi wedi darllen hwn yn wahanol i fi, gadewch fi wybod yn y negesion isod, ydych chi'n dwlu siarad am darlleniadau fel i ni gyd yn teimlo pethau gwahanol yn eich yn yng ngreddf a fel i ni siarad ysbryd, oce, okay, ac i gael y negesion yma, so dwi'n ni glywed wrthoch chi. A os oes diddordeb, dych chi'n cael darllenau personol, mae'r wybodaeth i gyd i gael isod. So edrychwch arna os ych chi moyn darlleniad personol. Wel, gobeithio bod chi wedi cael rhywbeth oedd y darlleniad, a os ych chi, gret, os nag ych chi, gadewch e fynd, oce? Okay? A felly, rannwch e gyda rwy'n chi'n meddwl, o, mae'r dyllenad yna i fod i'r person yma, felly bod chi'n timlo, timlo yna yn eich gredd chi. Okay. So paswch ymlaen i ta pwy chi'n meddwl byddwn yn addas i. A tan tro nesa, drychwch ar ôl eich hunain a welai chi yn y dyrlleniad nesa.